Egɔme nye be ame yiwo dzi woɖu, ok, ame yiwo dzi woɖu eya mi le yɔyɔ be defeated race. Defeated race ma ɖe, mi ameyibɔwo ya woka? Mele tsatsa vie ɖe lɔ, metsa vie ɖe. Teƒe yi metsa va yi ɖo ɖe. Mekpɔe be mía ameyibɔwo ya le yɔyɔ be defeated race. Ma describe ame yiwo le yɔyɔ sigbe na wɛ fifi la le agbe na miniti ɖeka pɛ. Ne bo ne ɖiɖi bo woame atɔ̃ gbã eya nye be midro subɔsubɔ ɖe ta. Islam religion kple Christian religion mi drɔe ɖe ta. Efia be defeated race. Doing somebody's culture in your own house. Eya mi le yɔ be defeated race. Defeated race eya nye be mi nya le yewo zã nu vɔ mi nya le yewo wɔa nu. Nyateƒe ɖeka ma tsi na wole agbenkeƒe ava la dzi. Mi nya le yewo zã mobile phone vɔ mi nya le yewo wɔnɛ. Nyateƒe ɖekae magagblɔe na wòe. Mínya ale yewozã akaɖi, vɔ míenya ale yewowɔa akaɖi o. Mía tɔ koe nye míazã nu. Míaƒle watch gãgãwo abla ɖe ali, ɖe abɔ dzi, belt xɔasiwo, akɔ nɔ fafia be míawoe, míawo sie ga le, vɔ míawoe ɖuɖɔe. Excuse me to say nye me di be ma ɖi moto ame ɖeke o vɔ kpɔ míaƒe gatɔwoe be gatɔ woame ene ne woaƒe mee. Naɖe le pen kura tse mate ŋu awɔ gatɔ ma ɖe. Pen kura tse mate ŋu awɔ. Pen kura tse ƒe factory me le esi o. Ne de le amia si kura tse ɖe nyateƒe yi me le gbɔgblɔ na wòa enye be amia anya tsɔ China ŋutsu ye alo India ŋutsu alo magblɔ be British ŋutsu. ya wa va nɔ affaires e manage nɛ technical know how eya ye na be mi trɔ zu defeated race nyateƒe ɖeka ma tsi nɔ le agbe keƒe ya vla dzi ne le nye kpɔ ya me kpɔ dzesi be nye defeated race ɖe ke ma yi ka hatso ma tsi na we ame yibɔ mi a ʋe dome ɖe mi di be mi a tsi mi a kpɔ ŋgɔgbe ayi Aleke míawɔ atsi yadamɛgbɔgbɔ be ɖekahɔ? Ne míame etɔ̃, míame eve míate ŋu adzɔ ga ye míakɔ ŋu faktri ɖe, anyo. Ya ta wova be yewoawu mí ne yewoaxɔ anyigba. Wokpɔe be mí ɖuɖɔe. In the video yi me wɔva yi ɖe, video ma me ɖe, wole gbɔgblɔ be we are the poorest people on the on the planet. And I believe it. Nukata mexɔ edzi se haɖe be mínye defeated race? Ma, nyateƒe ɖeka ma tsina be, hade be menye defeated race. Mi menya le yewo refine gold o. Menya le yewo refine diamond o. Ya ta menye defeated race. Nyateƒe ɖeka ma tsina be, ami yewo va le kuku ŋtsɔ ɖe. Mi menya le yewo refine ami o. Dzomi kura tse amewo wɔ le Asia, eh, Malaysia. Alo Indonesia o so wowɔe wotrɔ zu business na wo le wɔwɔ vɔ mía ŋɛ ɖome ɖe tsɛ le mía si. Eya ta mɛ nɔ gblɔ mɛ be ɖeka wɔwɔ eye ama nɔ mɛ tiu nɔ work. Ɖeka wɔwɔ. Yovo kpɔɛ be ne mí wɔ ɖeka ɖe eya ta wokɔ politics kɔ va da ɖɛ na mí. Ye amewo le ballot box wo fi le parliament. Nyateƒe ma tsi na me. Agbe ŋke mi be ɖe mi me nye kɔnsɛt mi va de le fi o. Mi ao mi me va wɔ kɔnsɛt le fi o. Ne be ya kpɔ kɔnsɛt ɖe wa yi ɖe video bu ame bubu wo tsana me. Eha yi wo pete ma va nɔ dzidzi me nye kɔnsɛt ye o. Le gbe de to enya yi wo me le do ma ma do le enya e e eha dzidzi wo me. Alo egbe yi wo ma do le eha dzidzi me. Eke ma na se me nam.

Nyateƒe ɖeka ma tsi na me. We are defeated race and for us to stop being the defeated race, nu yiwo dze be mi wɔ, yi me le didi be miaƒe dumefiawo afakalawo bɔkɔ nɔ wɛ, no wɔ, eye anye be no ka nu ne teƒe nyateƒea le ɖe mi kɔ da ɖe fima. Ne technology mia tɔgbiwo bu va yi ɖe, mi gbugbɔ nyɔ technology ma na gbie ne vivi na mi. Eya ta me nɔ mɔdzi va. Nye ma gbleo game fuu.

be yewodi be yewoanɔ woawoe le ami de ta be yewodi be yewoanɔ abe yewo ƒe woƒe woƒe slave masters we eʋe nyɔnu eʋe ŋutsu nyateƒe ɖeka ma tsi na wò le agbenkeƒe aʋa la dzi ne nye eʋe nyɔnu ne le nye kpɔ ɖe me le tsitsi na wò be ɖe wò da yi ne wɔ ɖe ta ɖe is a symbol of defeated race because it's natural you are living a synthetic lifestyle Eya ta bi gate be yewoa va de mi ɖa. We are the poorest people on the planet. Ebe na ɖeke mele mía si o, vɔ míawo si sika kple diamond wo le. We are defeated race because we cannot refine them to to to to to the wealth e, the world economy. Ebe me kɔ na ɖeke kɔ le kpekpe ɖe economy ŋu no. We don't contribute to the world economy. Video menɔ mekpɔkpɔ o makɔ wo link kɔ de video ya me na se me na.

Are we going to be okay? Gbe ne gbe míatrɔ ava the winning race me. Video le dodo nyɔɔ vɔ eŋe dome ɖe eƒe nyae kam. Eya ta mekɔ nya kɔ nɔ ŋegbe me va. Nyo game megble ɖe megana ne wòagble ɖe ayame ko ao. Ma video ya ne wòasu nɔvi si. Ma video aɖe ne wòasu nɔvi si. Mègana wòagbe eya ame ko o. Ɖo to nya yi mele gbɔgblɔm le nya dzi. Manyagbɔnya ɖewo yiwo atɔ dzi na wòe. Manyagbɔnya ɖewo yiwo awɔe be edzi madzɔ wòe ɖe wo nyo. Vɔ ne èdo to kɔ yi ɖe nuwò ƒe ɖe, ànya be wò nyuie di mele. Wò nyuie ɖe ye àdi mele. me le fi fi fi la ɖe leke woyɔnɛ Yovo- yovo ne- le- ma- eh, sigbe ko mayɔɛ ma because sigbewo nɔ yɔ mɛ yovo ne alo leke woyɔnɛ coconut nye agɔnɛ ɖi agɔnɛ ɖi woa mi ya nye ŋutɔ me nɔ wɔwɔ nɔ sisi na ɖokuinye ela ƒe share butter le fi ma vɔ me dzɔ dzi na wɔ o edi be yeava yi si yovo ne na bia you are, you are one of the enlightened defeated race megafia ɖeviawo si gbo ne nye teacher ya wò asi ka nyewo video aɖe nɔvi lɔlɔ dze fafia ɖeviawo how to go natural way na gbea ne vivi na mi yovo yiwo si gale ɖe they go natural way Vɔ woawo ya woawɔ amie kɔ na mí be míanɔ tata and it is causing cancer and other other problem in our lives. Nyateƒe ɖeka woase le gbe keƒe ava la dzi. Mebia dagbe na wɛ. Megaŋlɔ be o. Ne womedi be yeanye defeated race o ko ɖe, dze agbagba ne nàkpɔ be leke nàwɔ hafi agbee atrɔ ne míanɔ ka me. Ne nàma videoa kple susu be wòakeke ta ayɔ ʋe dome.